ŋun zaŋ o maŋ kpɛhi musulisi adiini maa puuni ka o suhu kani o ningbuna n bɛ adiini maa puuni ama o suhu ka dinni part time muslim nya jin wubila ka ŋun doli puura mati ku malila shɛbi la o jin wubila jin kara kara kara ka o doli puura Di pa jiŋ kara ŋɔ bi puhiri jiŋ shɛli. To man boli ba mi that's my old definition of part time Muslims. So din dai zani ma ka nyɛ part time Muslim. N yɛra niya gbari din yɛra um, faith imaana gbarima nima ban nima nyɛ part time muslims ma so being the being as part time muslims bee ti imaana bi bi viɛnyɛlinga maa din n chɛ ka yɛla maa kana ti gabi tab shɛm maa din chɛ ka yɛla ʒi ti zuɣu shɛm maa hear me N yɛra a mi zuŋɔ dabisili ŋɔ din ka yɛn zaŋ bili din yɛtɔɣa A part-time Muslim can not and can never fight a full-time devil. Ka di kunko, even hali a part-time Christian can never fight a full-time devil. Full-time devil nyɛla kama ninvuɣ biɛɣu ŋun bi gbihira. They are not weak. Ninvuɣ biɛɣu n-nyɛ o, naanzu o bi gbihira. A yi bɔra nyin niŋ kam ni kam ni kam, o yɛn renew yi li mi. O yɛn labi ŋɔ ka di bi gbaai, o labirila shɛli ka di bi gbaai, o ni labiri shɛli ka di bi gbaai, o yɛn labila shɛli ka di bi gbaai. O ti yɛn chɛ a ti wum ni o chɛ a, bee o ni labiri binyɛr shɛŋa ka di bi gbaai a ka a dɔɣi jiri maa, Di yi ti chɛ o lan kali o nyɛvili ni o kpimi. So full time devil yɛla to pam. So a yi nyɛ part time Muslim, part time Christian, you can never fight a full time devil. A imaani yi bi bi viɛnyɛliŋga. a dim ŋun mali yaa a ku tooi tuhi o, a ku tooi fight o back. Lala ka n bɔri niŋ yɛla maa. A part time Muslim or a part time Christian can never and can not fight a full time devil. Shee ka a bala nyiri zaba. Shee ka a zaŋla a zaɣa niŋ a daadiini ni. Zaŋm a zaɣa niŋ a ni dihi shɛli tabili maa ni. A yi zaŋ a zaɣa niŋ a ni dihi shɛli tabili maa ni,

you know a di saha pam bee chɛ ka n yɛli li ŋɔ a bi kuri saha n niŋdi a Duuma Naawuni ni n Duuma Naawuni n suhir a sɔŋmi ma n kari Shɛtɔɣani ka chɛ ma di saha sin shɛŋa bee taali shɛŋa n kom yi tiri a biɛhigu puuni maa laa taali shɛŋa n kom yi tiri maa Naawuni gul a ka chɛ li a taya maa you have, you have spent years ka bi suhir aduwa nim ŋo tatabisi so ku biɛni for over the past years kamani zuŋo yuma ka ʒi n bala maa hali na ʒin ku kpuɣi tasiba ku nyɛ naawuni yu shɛli n ku vu 100 o daŋ malli anyɛbo so this kind of people you can't fight a full time devil a ku tooi tuhi devil bee ninvuɣu biɛɣu so ŋun bi gbihira I'm telling you ami ku tooi baŋ Pastor, chɛ ka n yɛl a yɛtɔɣ shɛli. Yi pam yi din mi bɛ ni zaŋ yi fotonim bee yi yuya n-chaŋ ti ti baɣisi ni bɛ labisi ya nyaaŋa shɛm, Naawuni yiri ya n-yihiri li polo ka yi nyara, a naan baŋ ni Naawuni yuwa. I'm telling you. So di yi pahi a zaŋla a maŋ ti Naawuni zaa ka tooi yɛri Naawuni ni o chɛli binyɛr shɛŋa paŋa, A ni tum taali shɛŋa a biɛhigu puuni, di yi pa ata o zoomi ka a yɛri Naawuni ni o chɛli paŋa. You can't stand a full time devil. Lala ka n bɔri niŋ yɛla maa. Dizuɣu m mi ŋɔ maa a dini m-bala maa, ka kpaŋ a maŋ pam. You do not have every right to judge a single soul like me. Ka ba sambari like you ka n yi naan ʒiya ka bɔri ni a judge